Гайн хәрефе. Гарәп хәрефе гайн. Аның язылышын өйрәнер өчен тактага карыйк. Гайн хәрефе менә шушында сызыкның өстеннән башлана да аска төшеп китә. Аның өстке өлеше безнең рус алфавитындагы Татар алфавитында е хәрефенә, зур хәреф е хәрефенә ошаган. Тик аның менә өстәге өлеше сызыкның өстендә була һәм менә бу нигә ошаган өлеше сызыкның аскы ягына урнашкан. Һәм аның менә бу җирендә бер ноктасы бар. Аның алфавиттагы исеме гайн. Алфавиттәге исеме гайн, бирә торган авазы а һәм ул калын аваз. Һәм ул калын хәреф. Сүз башында ул менә шушы алдагы э, сызык өстендәге менә бу башын калдыра да, менә болай иттереп сызык өстендә килеп баса. Менә бунда сызыкның астына төшкән өлешен ул башка гарәп хәрефләре кебек бер вакытта да үзе белән сөйрәп йөрми. Алар әйткәнебезчә гарәп хәрефләре сүзнең башында һәм сүзнең уртасында алар һәрвакыт җиңеллеккә омтылалар. Һәм менә бу авыр өлешләрен алар сөйрәп йөрмиләр. Менә бу сызык өстендәге кечкенә башын ала да сүзнең башына шулай килеп баса. Аның менә монда һәрвакытта ноктасы була дидек. Һәм менә бу урыны белән ул үзенең арт, үзеннән артта килә торган хәрефкә тоташкан була. Һәм язылыш буенча гайн хәрефе гарәп алфавитының иң катлаулы хәрефләреннән дип саныйм мин. Чөнки ул сүз башында бер төрле языла, сүз уртасында ул Гел икенче төрле форманы ала һәм сүз азагында төз сүз азагында да өченче төрле языла. Менә хәзер карыйбыз, сүзнең уртасында ничек булачак. Сүзнең уртасында без менә бу сызыктан язылып киләбез, киләбез дә, менә монда өскә менәбез, аннары менә болай китеп, тагын сызык буенча китәбез. Менә бу җирендә ноктаны куябыз. Менә бу ягы белән ул алдыннан килгән хәрефкә тоташкан була, менә бу урыны белән үзеннән артыннан килә торган хәрефкә тоташкан була. Әгәр дә зур итеп күрсәтсәк, без ничек була? Менә болай итеп киләбез, киләбез дә өскә менеп китә, аннары менә болай аска китә, менә болай юл буенча. Ул менә шушындый ниндидер чашкага ошаганмы, ниндидер вазага ошаганмы, әйбергә ошап тора. Һәм ул сүз азагында менә шулай итеп сүз юл яз, буеннан язып киләбез, киләбез дә, менә сүз уртасындагы кебек менә бу башын ясыйбыз. Һәм алфавитта басып тора торган менә бу элементын ясыйбыз. Менә монда аның ноктасы була. Һәм менә бу урыны белән үзеннән алда килгән хәрефкә тоташкан була. Хәзер инде карып китик э, хәрәкәләр белән. Фәтх. Фәтхә хәрәкәсе безнең әйтек һәр вакыт э, э, хәрефе безнең өстенә язылган була, кыйгач сызык булып. Һәм гайн хәрефе калын булгач, ул аның белән әйт, аның белән була га.

гу гу га гый гу га гый гу га гый гу Карап китик сәкен белән. Агайынны яздык сәкен белән. Аны укыр өчен алабыз

Га-гый-гу-әг. Хәзер инде кайдан ясала ул хәреф, кайсы җирдә ясала, шуны аңлап китик. Менә без һәрвакыттагыча безнең э, э, бугазыбызны алабыз. Бу схематичный безнең бугаз ди. Менә монда безнең тавыш җепсерләре урнашкан. Һәм алар киеренке хәлдә. Менә монда бугазыбызның өстендә без инде өйрәндек, чыга безнең нәрсә? Ха хәрефе. Ха, калын гырылдау ха хәрефе. Һәм менә шушы ха хәрефенең э, туганы булып, шушы урыннан ук чыга безнең гайн хәрефе. Га. Ха хәрефе дә шушы ук урыннан чыга һәм гайн хәрефе дә бер үк урыннан чыгалар. Алар безнең э, Игезәкләр кебек. Алар безнең двойняшки кебек. Бер э, әнидән, например, туганнар, э, тик аларның сыйфатлары гына төрле була, әйме? Менә как будто шулай кебек. Гайн белән ха хәрефләренең чыгыш урыннары бер, махричлары бер, тик аларның сыйфатлары икесе ике төрле. Менә безнең ха хәрефе дә калын ие, гайн хәрефе дә калын хәрефләр. Аны әйткәндә безнең телебез шундый күтәренке хәлдә була. Шушы күтәренке хәлдә булу булу инде телнең шундый күтәренке булуы хәрефләргә менә шушы катылык билгесен бирә. Га, гый, гу, әг. Га, гый, гу, әг. Га, гый, гу, әг. Хәзер инде китапта биргән күнегүләрне карап китик. Күнегүләр 25 нче биттә. Гам, гам, гам, гиб.

Гайн хәрефе турында әйткәндә нәрсә без истә калдырырга тиешбез? Гайн хәрефе ул безнең калын аваз, калын хәреф дидек. Аны әйткәндә безнең телебез өстә булырга тиеш. Һәм ул безнең бугаз хәрефе. Бугаз хәрефе бугазыбызның менә бу төбеннән чыга. Га, га. Аны әйткәндә ниндидер, ниндидер менә урысча әйтеп әйткәндә хрип булаймы?

Һәм инде язылышына игътибар итәргә кирәк. Язылышы, әйткәнемчә, ни катлаулы. Менә сүз э, башында ул бер төрле языла, сүз уртасында гел икенче төрле формага керә һәм сүз азагында да алфавитта тора торган кыяфәттә булмый, менә шушындый кыяфәттә булачак. Һәм сез инде менә шушы әйберне төшенеп калсагыз, бу хәрефне яхшы итеп өйрәнгән буласыз, иншааллаһу тәгалә. Менә шуның белән безнең дәресебез тәмам. Мин сезне калган дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламәгаләйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.